Bon dia, bon tardi i bon nochi. Mi nòmber ta Reginald, anto mi ta super kontentu paso añ dos mil binti i dos lo ta un bendishon pa uni i tur, ta nifiká pa tur hende. Si bo a yega na e video aki of si bo ta mirando e video aki, ta nifiká ku e mensahe aki tambe lo ta pa bo. E video aki lo bai over di mundu di kripto, i tur dia te ku dia dies di yanüari lo mi trese un video over di kripto, over di e sakrifisio, Paul's Ex. Tambe mi tin ku pone aserka òf bisa ku mi no ta un konsehero finansiero i tur loke ku mi ta hasi pa e propósito pa edukashon i entretené bo. Promé ku bo invertí bo plaka konsultá ku bo konsehero finansiero i tambe invertí loke bo por bèrdi. Pasobra bo plaka riba banco no ta gana nada. Mi videonan lo trece informacion di cual lo por yuda bo, bo cas, bo famia y bo conocinan. Tur video lo ta basa riba mi propio experiencia y loke mi mes ta haci den inverti. E informacion aki mi ta busca via di Google y riba YouTube pa asina pa yuda bo E informashon ta na ingles i e ta na hulandes i e ta na spañó. Tok ami ta trese e informashon pa bo na papimentu. Si bo ta interesá den kurso di kripto, despues ku bo mira e video, tuma kontakto ku mi via un email adrès, e email adrès lo ta aki bounan, kaminda ta bisa mundo dòt dikripto dòt at gmail dòt kòm. Of laga un mensahe bou di e video aki. I si bo ta gusta mi video, kòrta pone like, laga bo komentario anto bo ta dal e bèl. Asina ki tur video nobo ku sali bo ta na altura. Awe lo mi papia te ku dia dies di yanüari referente di hex, pulse chain i pulse hex. Di e manera aki. Mas detayes y tambe parti tecnico lo bo trece den e siguiente videonan. Semper ta bon pa bo mes busca y lesa e informacionnan referente di cripto. Esaki lo exigi un parti di bo mes. Laga nos ban mesora comparti bosnan e parti di e cripto hacks. Esaki ta hacks dot com. Hex dot com Si bo mira bon e mes ta bisa ki na Hex States average kuarenta por shento pa año. Niun kaminda bo no ta haña kuarenta por shento pa año. Ningun ningun kaminda. Esaki ta e úniko kos, pero bo mester stake e. Ta nifiká bo tin ku kumpr'e le anto bo ta stake e. Ami tambe mi tin un kantidat di stake, pero esaki, manera mi a bisa kaba, Den e transkurso di e dianan aki lo mi trese mas informashon referente di di di heks. I tambe san bo mira aki nan heks tin yen kaminda ku bo mes por lesa i tambe tin e e FAQ ta nifiká preguntanan ku hopi hende ta hasi ke men di bo mes tambe por klik riba dje anto bai den e preguntanan. Pero manera a bisa caba, esaki tabata e comienzo di Richard Hart. Hex a sali y Hex ta tin, of Hex tin dos aña cu el a haci. Laga nos bana e siguiente pagina pasobra ta hopi importante pa bosan por mira ta con e proyectonan ta sigui di Richard Hart. Nos ta baha riba paulschein dot com y akinan bo por mira cu. The sacrifice phase is over, ta nifiká ku sakrifisionan ku a wòrdu hasí ya nan a terminá. Ta nifiká ku bo no por kumpra mas òf bo no por hasi nada mas referente di esaki te dia ku e sali. Di apos tjin sali, lo e sali despues di dia bintisinku di e februari. E ori pos tjin lo sali. Pero tur informacion lo bini despues den e otro videonan cu lo sigui. Laga nos ban na e e video mes of e producto mes cu cu eigenlijk ta ta ta bezig awoke esey ta Pulse X. Pero primero primeramente mi ta bay riba e sacrificio cu a wordo haci. e pulse chain, di cual esaki ta para cu seishent y setenta miyon, pero e ta mucho mas pasobra ora cu tur hende a cabe haci un sacrificio cu nan heks cu nan ta tin, e homber aki, Richard Hart, a habri porta pa tur otro hende tambe cu si nan kier a inventi cu Ethereum. Cu nan kier a inverti aki nan cu dai, cu nan kier inverti cu link, cu den Chainlink, Aave, etc. Etc. Ki bini di tur esaki nan despues nan por a inverti cu mi. Anto mi ta bay mesora cuanto mi mes a inverti den den e sacrificio aki y bo por mira cu mi a inverti un total di cuatroshei cuatro dollar cu a duna mi cuatro miyon y shenti binti di Pulse Chain. Kiko esaki ta nifiká? Awor aki den momento aki, Pulse Chain ta esun ku tin gana di kumpr'é, e ta sero punto trinta i seis si mi no ta ekiboká. Pero e e parti aki tambe lo mi pone riba e video aki pa bo tin un idea mas o menos. Planifiká si si ora ku esaki sali anto e ta na sero punto trinta i seis, si mi multipliká esaki ku kuater miyon, lo mi tin ongeveer, ongeveer òf un tiki mas di esei, uno punto dos miyon lo mi tin, dòler. Imaginá bo mes, anto kiko mi invershonnan ta? Kuatershen i kuater dòler. Laga nos bay na na Paul's ex, pasobra eigenlijk Paul's ex ta esun cu awor aki tur hende por haci sacrificio di dje. Primeramente loke mi ta bay haci mi ta copia mi um, a no, mi ta bay, no, mi ta bay back, mi ta bay na Paul's ex. Esaki awor aki ta e sacrificio cu ta beza cu ne. Y ami ba sacrifica hopi caba, pero hopi, con ya, hopi pa mi. Pero mi ta bezig ta invirtiendo mas. Dikon? Pasobra mi a bisa ku mi plaka pará na banko no ta yuda mi ku nada, solamente lo mi pèrdè si mi no a ke pèri nan. Ku ki mi ta bezig? Mi ta bezig ta sakrifikando. Esaki tambe lo mi trese dilanti ta e e siguiente videonan ku lo mi trese, pasobra awe ta dia sinku. I nos tin sinku dia mas pa kumpra te dia dies yanüari. Bo tin chèns di kumpra pa un balor di un dòler anto lo bo haña dies mil punto. Kiko mi konseho ta? Pasobra si bo mes mira kinan e mes ta bisa ku until January the ten you get ten thousand sacrifice point per USD sacrifice ta nifiká ku pa kada dòler bo ta haña dies mil. Despues, dia bintisinko febrüari ku ta e último dia, lo bo tin ku paga kasi dies dòler pa bo haña e dies mil punto. Ke men di? Chonan, Awor aki ta e momento pa bo kumpra. No pensa pa kumpra despues òf na último dia. Awor aki ta bo ora pa bo kumpra. Invertí mas e ta invertí mas e ta shen dòler. Si bo invertí shen dòler mes, lo bo tin sufisiente pa dia e kos aki sali. Bo shen dòler no lo multipliká ni tripliká, lo lo bira mas. Mi konseho para bo, mi no ta un konsehero finansiero, pero sí mi ta bisa bo di kurason, mi ta spera ku bo por invertí den e moda aki bo tambe. por sali y yega na un situacion financiero, un liber situacion financiero. Ora bo cu cien dollar so cu bo inverti, ora e sali lo bo tin beneficio sigur sigur. Tambe lo mi ke bay mustra algun informacion ke mende bo paña tocante di branding, bo paña cu bo download e logonan, etcetera, etcetera, y tambe Nos por bai na e caminda ta bisti nan pos ex info cu ta hopi importante paso akinan e ta bisa bo claramente kico ta e pasonan pa bo sigui y e pasonan pa bo haci. Anto ta papia claramente di conecta cu bo MetaMax. Ki number, ki nomber bo tin cu ingredienan? Bo address cu bo tin den MetaMax. Si bo ke bo ta usa Trust Wallet. Pero mi conseho, esaki ta mi conseho personal, pasobra mi tambe tin Trust Wallet, mi no gustele, mi ta prefera conectele riba MetaMask. Por ta bon, si bo tin un exchange manera Binance of cualke otro exchange e no ta sirbi. Bo mester tin un di nan cu loke nan ta papia dje aki. Ebendi, nan ta papia claramente. Do not sacrifice directly from exchange, sacrifice from your own wallet. Ta nifiká si bo kue e plaka, anto si bo tin riba Binance, anto bo disdi mand'ele na e direkshon ku nan ta bisa aki, bo plaka ta wòrdu pèrdí. Anto ora bo plaka wòrdu pèrdí, no bin bisa ku ta e kos aki ta un scam, pasobra hopi hende ta bisa asina ei. Of bo bier i bisa, No, pero m'a pèrdè mi plaka. Bo a pèrdè bo plaka pasobra bo no a hasi loke nan ta bisa. Anyway, shònan, mi ta spera ku pronto lo mi mira bo stan den ku bo stan tin pregunta ku, òf pregunta òf kualkier otro kos, laga mi sa, laga bo mensahe, kòrda, dale bèl, dale like, anto asina aki si bo tin kontes, si bo tin pregunta tambe lo mi kontestá nan. I pa nos close, pa nos sera.